Хөрмәтле тамашачылар! Тормышта булган вакыйгаларны кинофильм итеп күрсәтүче Хикмәтләр дөньясы сезне яңа офыкларга чакыра. Исеме безгә мәгълүм булмаган тамашачыбызның башыннан үткән вакыйганы әйдәгез бергәләп карыйк. Исәнме, Рауза. Кая барасың болай? Эшем бар, күрешергә барам. Ташла син бу эш эзлим дип йөрүеңне. Тол килеш нинди эш табармын дип уйлыйсың? Насыйбың күз алдында тора, ә син күрергә теләмисең. Соңга калам. Тукта, Рауза, күпме вакыттан бирле өйләнәм дип йөрим сиңа. Әйдә, кирелегеңне ташла да чык миңа. Җитәр инде, Дамир, бу турыда сөйләшмик. Тол хатынга тернәкләнеп китүе җиңел түгел. Аннары, кеше авызы бит бәйләп куярга капчык түгел. Иртәгә бер юньсезе әллә нәрсә әйтер, шундый ук гайбәтең китәр. Ул вакыт эш эзләү түгел, урамга да чыга алмассың. Әйдә, сүземне тыңла. Яклаучы кешең булса, үзеңә дә җиңел. Юк, теләмим, юлымнан кит, зинһар. Тыңла, кабат әйтеп тормам. Йә миңа кияүгә чыгып, рәхәткә тиенәсең, йә... Мин сине ничек акылга утыртырга белермен? Нинди бәйләнчек кеше сине? Ире яңа үлеп киткән кешегә бәйләнергә ялмыйсыңмы? Үлем Аллаһның әмере. Яралы йөрәккә тоз салу кабәхәт кешеләр эше. Соңгы сүзең шулмы иде? Мине гаепләмә. Тәүге сүзем дә, соңгы сүзем дә шул.

Кеше сүзенә ышанмас, көнләшәләр дип кул селтәр идем. Ләкин үз күзләрем белән күрдем. Эте бете моны сөйли. Мин дә түзә алмыйча сиңа килдем. Мәхәлләбез намусына тап төшә абый. Бу хәл озакламый сиңа да килеп ишетелер. Шуңа кисәтергә булдым. Ох, кабахат. Хәзер аңлашыл аның кыланышлары. Рәхмәт яусын, Дамир. Бу яхшылыгыңны онытмам. Нәҗми! Бер чынаяк каһва китер монда. Баллырак булсын. Рауза! Рауза! Кайдасың син? Рауза! Әниең кайда? Белмим әле кайтмады. Рауза!

Менә шушы хәлдә оятка калдырачак безне. Нишлисең, Марс, оят бит, хатын-кыз әйберен актарасың. Менә боларны күрәсеңме? Ул бит аның беләзекләре. Йоклап йөрисең. Аны кылып торасың тагын. Нинди акча алган соң аларны, ә? Кайчаннан бирле эш эзлим дип иртән чыга кич кайта. Хаман бер сүз тақылдый. Таба алмадым, таба алмадым. Тапкан ул. Бик тә җайлы эш тапкан. Тәүбә диген Рауза андый эшнең нәрсә икәнен дә белми ул. Белми пычагым. Күрмисеңме син боларны? Ышанмыйм. Ышанмыйм дисең. Күзләрең дә күрми, колагың да ишетми мәллә. Халыкның теленә кергән, яман атыбыз чыккан, ә без белми яшибез. Кайтты әнә. Исәнме, Җизнәй? Дәшмә. Намусыбызны пычараттың. Нишләдем соң, Җизнәй? Нәрсә соң болар, әйт? Нинди эштә бирәләр мондый тезмә беләзекләрне, ә? Син безне ахмак дип белдеңме? Туй көнне бирелгән беләзекләр алар, Җизнәй. Кара көнгә дип тотам. Телең бер төрле сөйли, ә кием-кыяфәтең икенчесен сөйли. Сиңа ничек ышанырга? Безне тагын күп алдарга мөмкин. Марс, башта туңа бетерик. Нәрсәне тыңларга тагын? Бу кабахәтлекне белүдә җиткән миңа. Бу сүзне чыгарган кешеләр миңа яла якканнар җизнәй. Ышан миңа, апа, мин... Син нинди йөз белән җавап кайтарасың миңа? Чыгып кит йортымнан! Юк бул! Шаштың мәллә Марс, каракышта кая барсыннар алар? Аллах хакына болай эшләмә җизнәй. Минем бер нинди гөнаһым юк, намуслы хезмәт белән яшим дип тырышып тырмашам. Алла шаһит! Югал күземнән җитте. Ялганлавыңнан туйдым. Балаңны алда чыгып кит йортымнан. Бер тиен сезгә урында калдырга кирәк сине. Шуңа лаек син. Ычкан сыпырт! Бүтән аягыңны датлама бу йортка. Тукта җизнәй, зинһар тукта. Бар, бар, бар әле, бар, бар. Бар, чыгып кит моннан, бар. Кит, бар, кит. Кайтып димә бүген бу йортка. Бар кит әле бар моннан.

Роза. Моның хәтле ризык кирәкмәс иде. Аллаһ сездән разый булсын, улым. Эшкә кереп утырыйк. Бүген озак йөрдек. Икенче юлы Аллаһ боерса. Безнең пекарнига бер дә кагылганы юк. Моннан ары көн дә килеп ипиеңне алып кайтырсың, ярыймы? Тартынып, оялып торма. Килештекме? Рәхмәт, балам, рәхмәт.

Без җай чыккан саен килгәләрбез, Хәлимә апа. Рәхмәт, улым. Әлегә сау булып тор. Сау бул, улым, сау бул. Сау бул, улым. Без кая барабыз, әни?

Соңгы вакытларда бу хәл ешайды бит. Киреләнмичә тәбик кабарып күренсәң нәрсә булыр икән, ә? Аптырама, ачы баклажанга кырау төшми диләр. Ай Алла. Бу хатын белән баласы шушы салкында кая баралар икән, ә? Төн уртасында. Белмим. Баласы авырый ахыры. Тукта, хәзер беләбез. Кызым. Карале, кызым. Курыкты ахрысы. Кем белгән, нинди кайгысы бардыр бичараның. Улым, балам, кил, ки боларны тизрәк.

Тыңлыйм сезне. Нәрсә кирәк иде? Ни, эш эзләп йөри идем. Көтеп тормын да. Җәмил үскәнем. Хәр вакыт биргәнне моңа да бир әле. Хәзер абый. Моны ал да чыгып кит моннан. Ашаучылар куркып кача хәзер. Ялгыш аңладыгыз. Мин теләнергә килмәдем. Э, эш эзләп... Эш фәлән юк монда. Шушы ипине ал да күздән югал. Тәмләп ашагыз. Рәхмәт. Бәкер абый соңгы вакытларда тиз арый башлады. Төсе дә киткән. Табибка барып күрен дип ничә мәртәбә әйттем инде. Юк, тыңламый. Ничә еллык хатынын да тыңламагай Шакир.

Балам, кил әле монда. Курыкма, балам, мин сиңа тимим. Эй, Аллам. Бик кызганыч, ике-өч атна инде бу тирәләрдә әйләнеп йөри. Барып сөйләшим дисәң, тоты да кача. Ата-анасы юкмы? Хатын тол анасы бар дигән иде. Безнең тирәдәге ташландык өйдә яшиләр икән. Күренеп тора, яклаучысыз калганнар. Күрмәгәнне күрсәтә бу дөнья. Нинди генә язмышлар юк җирдә.

Кызым, борчыганга гафу итегез. Курыкмагыз, балам, курыкмагыз. Нәрсә кирәк сезгә? Шушы ташлынлык өйдә ничек яшәмәк кирәк? Торырлык түгел бит монда. Без ияләштек инде. Тыңла, мин шушы мәхәлләдә торам. Баланы күреп, хәлегез турында белешкәч, монда килдем. Кулымнан килерлек булса, мин ярдәм итәргә телим сезгә. Без хәлебездән зарланмыйбыз. Кызым, ашыгыч икемеңне аңлыйм. Моңарчы нинди генә кешеләр очрамагандыр юлыңда. Алай да, зинһар, миңа ышаныгыз. Сезне шушы килеш монда калдырып китү йөрәгемә хәнҗәр булып кадалыр. Юкка мәшәкатьләмик сезне. Без монда озак тормаячакбыз, эш тапканчы гына яшибез. Кызым, эш тапма димим, ләкин аңа кадәр нигә үзезеңне интектерергә? Үзеңне кызганмасаң, балаңны уйла. Ярар. Ләкин бүтән урын тапканчы гына. Аннары... Ярар, кызым, ярар. Син әйткәнчә булсын. Әйдә, катып үлгәнче китик моннан. Тәмлеме, балам? Ничә көннәр инде тамагына җылы ризык кермәде. Туган тумачаң, якыннарың юкмы, кызым, бу җирләрдә? Ирем мәрхүмнең абыйсы бар иде. Бер көнне безне куып чыгарды. Апамнарга сыендык. Минем хакта яла ягып ирен котыртканнар. Ышанган кешеләрем типкәләп урамга ташладылар. Намуслы хезмәт белән яшәргә теләдем. Ялгыш аңладылар. Кырын карадылар, хурладылар, үгисеттеләр. Инде интегеп яшәргә күнектем. Ләкин баламның да минем белән интегеп яшәвенә түзә алмыйм. Ул әле бик бәләкәй. Гөнаһсыз сабый ул. Бу дөньяның пычрагына батуын бер дә теләмим. Аның саф йөрәге Ходайның карамагы астында. Үзеңне кулга ал әйдә. Бигрәк тә шушы авыр вакытларда көчле булырга кирәк сиңа. Әйдәгез, килегез. Урын җәеп куйдым сезгә. Ял итеп алыгыз. Әйдәгез. рәхмәт яусын хәерле як Мә, Бәкер. Хәлең әйбәтме, Бәкер? Теге хатынны тыңлагач, йөрәгем телгәләнде. Бичара, үксез бала белән тегендә-монда сөйрәлеп хурланган, кыерсытылган, әйтерсең лә, тол калу үзенең гаебе. Оятсыз, намуссыз дип әйтеп, начар юлга эләксен өчен бер дә кимен куймаслар. Бу нинди ерткычлык? Бу инде кешенең иң түбән дәрәҗәгә төшүе була ич. Ярдәм кулын сузуга килгәндә кеше таба алмассың. Әй, Фатыйма! Шушындый хатыннарның ничек яшәгәннәрен хәзер генә аңлыйм. Бернинди яклаучылары юк тормышта. Безгә иң беренчеләрдән булып мондый кешеләргә ярдәм итергә кирәк, Фатыйма. Бик дөрес әйтәсең, Бәкер. Алар урынына үземне куеп карыйм да, син булмасаң, яклаучысыз, чарасыз нишләр идем мин, дим. Моннан ары тирә-юнебездәге барлык тулыларга кулыбыздан килгәнчә ярдәм күрсәтик. Без аларга таяныч булыйк, ярыймы? Ярый, әлбәттә. Бик тә әйбәт булыр.

Исемең Ихсан, димәк. Мхм. Ә үскәч кем буласың, Ихсан? Пиккәрнең хуҗасы булам. Аллаһ синнән разый булсын, Хәлим апа. Мондый тәкъдимне кире бормаячагыңны белә идем. Аллаһ синнән дә разый булсын, Бәкер. Барлык хаҗәтемне дә үтисең. Хәзер миңа юлдаш та таптың, ялгызлыктан тилмергәндә, миңа җан өрдең. Шушыннан да зуррак бәхет бармыни минем өчен? Безнең Наилнең фабрикасында эш тә таптым үзенә. Тугры, намуслы, игелекле бай ул. Рәхәтләнеп эшләрсең. Сез шундый яхшы кешеләр. Мал-мөлкәтне бирүче дә, ярдәм итүче дә Аллаһ. Аннары савап язып бүләкләндерүче дә Ул. Чынлыкта, без Сиңа рәхмәт әйтергә тиешбез. Синең белән очрашып, Аллаһның бүләген уртаклаштык. Шуннан да яхшы нәрсә булырга мөмкинме? Мең шөкер Раббыма! Алай итеп, болай итеп, ахыр чиктә тәки мине монда китердең бит син, ә! Валлаһи, афәрин сиңа! Әйдә, әйдә, күрәсең ич, битең саргаеп беткән. Нәрсә икәнен белергә тиеш бит инде без! Анализ нәтиҗәләре, иншаллаһ, яхшы булыр. Яхшы булмый ни булсын, Фатыйма? Анализ нәтиҗәләре билгеле булды, хәзер карыйбыз. Берәр нәрсә билгеле булдымы? Начар нәрсә бармы әллә, Ходаем? Моңа кадәр кайда идегез? Куркыныч нәрсәме? Әйтегез зинхар өчен безгә. Ни кызганыч, эш бик тә җитди. Ирегез гепатит С вирусы эләктергән. Гепатит С дисезме? Чир бик тә азган. Дәвалану чарасы бардыр бит. Савыгыр бит. Бик соң килгәнсез. Алданрак килергә иде сезгә. Хәзер әйтүе бик кыен, тик тора-бара чирнең бөтенләй азуы ихтимал.

Димә, гомерем шул кадәр генә икән. Ходай биргән еллар төгәлләнә димәк. Үлем турында белү бер нәрсә, ә аңа тиешенчә әзерләнү бөтенләй башка нәрсә. Әйдә, бу турда сөйләшмик, зинхар. Чынлыкта бу турыда һәрвакыт сөйләшергә кирәк. Ләкин без адәм балалары бу хакыйкатьне онытып җибәрәбез. Эх, барлык гомеремне хәзерге һич кисер эшләр белән уздырган булсам иде. Һәр мизгелен уйлап, саклык белән үткәрсәм иде. Дөнья белән саубуллашканда Ходай алдындагы бурычымны җиренә җиткереп үти алмаганым мине уйландыра. Ахирәттә очрашырбыз ансы, ләкин минем арттан тол булып калуым борчый. Сабыр ит, зинһар өчен. Бәлкем, берәр чарасы табылыр. Бөтенесе Аллаһ кулында. Синсез яшәү миңа да бик авыр булыр. Хатын башым белән нишләрмен мин? Әйдә сөйләшмик бу турыда. Зинһар өчен. Дөньяга килү дә, китү дә безнең кулда түгел. Артымнан хәер догаларың өзелмәсен. Язмышыңа буйсын, тәвәккәл бул.

Хәерле иртә. Шул катлы озак йоклаганмын. Ләкин хаман хәл кермәгән.

Ни әйтим мин сиңа, Бәкер, шушы хәлеңдә дә күңелең борчыла. Тик кенә яттырга ие сиңа! Алайса, син барып кайтырсың. Нинди хаҗәтләре барын белеп, кулыңнан килгәнен эшләрсең, Хәлимә апаларга да кереп чыгарсың, сәламемне җиткерерсең. Хәлләрен белмичә күңелем тынычланмаячак минем. Ярар, Бәкер, ярар. Әйдә, уз шунда, балам. Кызым, шушы хәлдә дә ни өчен безне кайгыртасыз һаман? Башыгыздагы кайгы йөрәкләрне телгәләрлек бит. Бәкер бит ул Хәлимә апа. Нинди хәлдә ятса да, сезнең рәхәттә булуыгыз аның өчен бик мөһим. Бәкер абыйның хәле ничегрәк соң, Фатыйма апа? Үзгәрешләр бармы? Көннән-көн начарая. Күз алдында эреп бетә Рауза. Йөзенә карасам, йөрәкләрем өзгәләнә. Аллаһ кушканыннан башкасы булмас. Күңелемдәге ниндидер бер тавыш чарасы табылыр дип әйтә. Авыруны биргән затның дәваны бирергә дә көче җитә. Зинһар төшенкелеккә бирелмә, апа. Ходай биргән гомерне Аллаһ кушканча яшәгән Бәкер абый. Шушы яшәешен һаман дәвам иттерә. Аллаһ икегезгә дә озын гомер бирсен. Бердән бер теләгем, тол булып синең дә кеше кулына төшмәвең, апам. Иншалла, Роза, иншалла. Тормышымның терәге, күземнең нуры, иркә, үксез ятимнәргә ярдәм кулын сузучы, мәңгелек иптәшем. Синнән аерылу миңа бик авыр. И Раббым, иремне савыктыр, гәүдәсенә көч бир, мөхтаҗларга ярдәмләшү юлында йөгерергә насыйп әйлә. Тыл калдырма, Раббым, мине аннан аерма. Бәкер? Бәкер? Бәкер! Нәрсә булды, Фатима? Чыраең караңгыланган. Бәкер! Берәр нәрсә булдымы, Фатыйма? Бүген тагын барыйк хастаханәгә. Нәрсә? Тик торганда нигә барырга соң анда? Процедура көне иртәгә бит. Зинхар өчен бүген барыйк, Бәкер. Анализларны яңадан бирик. Өч мәртәбә анализ бирдек. Нәтиҗә шул ук бит, Фатыйма. Тапкансың борчылыр сәбәп. Барырга, анализлар биреп карарга кирәк, яңадан. Әйдә барыйк. Ә ни өчен? Нигә? Төпченмә, әйдә барыйк.

Тора аласыз. Ничә мәртәбә анализ биргән идегез әле, Бәкер әфәнде? Өч мәртәбә, табиб әфәнде. Моның белән дүрт. Бу бит мөмкин хәл түгел. Өч анализда да гепатит С күренә иде. Ә хәзер анализлар бик яхшы. Раббым, рәхмәтләр яусын сиңа. Анализлар яхшы дисезме?

Юк, ышанмыйм. Юк. Бу юлы анализлар дөрес булмагандыр. Иң яхшысы икенче хастаханәгә барып, шунда анализ биреп карыйк. Күңелең тыныч булсын дисәң, әйдә, барып карыйк, Бәкер. Ләкин минем күңелем бик тә барыйк, әйдә. тыныч. Әйдә.

Син моны белә идең. Анализларны яңадан бирик дигәндә үк белә идең. Төшемдә Галәмнәр солтаны сөекле пәйгамбәребезнең йортыбызга килеп кергәнен күрдем.

Аллаһы Тәгалә яшәвеңне мөргат кылган. Иң бөек шифа чыганагы пәйгамбәребезнең кулы белән авыруыңны дәвалаган. Эй Раббым, шөкер дә, рәхмәт тә сиңа булсын. Бу нинди ышанмаслык бүләк, бу нинди дан-шәрәф? Мин кем дә, ул күңелләр солтаны кем? Мин моңа ничек шөкер кылып бетерим? И Раббым, бар көчем белән сөекле пәйгамбәребез юлында булачакмын. И Раббым, мин синең зәгыйфь, гаҗиз бер бәндәң. Шундый зур игелегеңнең сере нәрсәдә икән? Фатыйма, ни дә икән чыннан да? Зинһар, төшенкелеккә бирелмә, апа. Ходай биргән гомерне Аллаһ кушканча яшәгән Бәкер абый. Шушы яшәешен һаман дәвам иттерә. Аллаһ икегезгә дә озын гомер бирсен. Бердәнбер теләгем, тол булып синең дә кеше кулына төшмәвең, апам. Иншалла, Роза, иншалла. Игелек иясен белгәч, барысын да аңлатып була. Без Ходай юлыннан гына аерыла алмыйк. Хөрмәтле тамашачылар, Мөхәммәттән мәхәббәт булды хасил, Мөхәммәтсез мәхәббәттән ни хасил? Мөхәммәт салләллаһу галәйһи вә сәләмнең сөюен йөртүче барлык гамәлләр монда яки ахирәттә барыбер нәтиҗәсез калмас. Нинди бәхет бу сөюне тоючыга, нинди бәхет бу сөюне татучыга һәм нинди бәхет бу сөю белән яшәүче кешегә!